Kei hi ka hming chu Lalram Dinghneti ka nia. Vawinia hianin Bru hnam tan ka rawn tlang au dawn a ni. Chu chu Pathianin a min hriat tir a nih vangin huaisen takin mihringah hmachhuan tur nei lovin Bru tawng pakhat mah thiam lovin ka rawn sawi dawn a. Nangni Bru hnamte hi Pathian hnam tlan Israel fadik tak in ni a. Israel hnam sawm kal bo ta te zinga hnam pakhat Mizoram a chhuk thla hmasa ber te in ni a. Chutichuanin Pathianin a a thlan bik a hnam dah that. Buh chi te, thlai chi tinreng te pawlh danglam hauh lova chi dah tha tura Pathian ruat te in ni a. Amaherawh chu vawinia hian in hnam hi hmuhsitin a awm a. A bik takin Zofa te, Mizo ten an hmuhsit em em chu a, an hnam history ah pawh ti hian an lo ziak a. Tuikuk Bru te hi kan zing a lo tel ve a, hnam hnuai hnung tak mai kan chhiahhlawh tur atana Pathian min pek tiin an ziak a ni. Chu chu Pathian rilruahna em em a vawinia hian Lalpa Pathianin a mi a hnam thlan, hnam sawm kal bo ta te zinga mi bru hnam te hi din chhuah tir leh khai chhuah tir chu a duh tawh a. Chumi tur atanah chuan Pathian thil tih theihna nasa tak mai vawinia a lo thleng a. Kei hi ka tum lawk leh ka theihna leh ka hriat ni miah lovin mla in candidate turin independent a ding turin Mamit bialah leh Dampa bialah, Pu Zaichhawna Pathian chhiahhlawh kal tlangin sawmna ka dawng a, chu chu rang tak maiin nikhat thil thuah nomination kan file a, mla ah ka rawn ding a ni. Tah hian keini chu party kan nei ve lo va, Congress emaw, bjp emaw, mnf tih kha kan ni ve lo a ni. Marawh chu Pathian in a min koh chhan chu ru hnam te khai ding tur leh Mizoram rorelna sang ber Assembly ah in nihna dik tak identity puang chhuak tu tur atana Pathian in a min ruat ka nih angin Huaisen takin chu chu ka kalpui dawn a, rorelna rawn awm leh hmasa ber tura nangmahni hnam brute hi hnam na ran hnam te nau ni lova, a mei lam, a hmawr lam ni tawh lova, a chung lam ni tura Pathianin a kauhna che hi huaisen taka puang chhuak tu tur ka ni tih kha kan puang duh a ni. Chutah chuan thil harsa engmah awm dawn lova, lungngaihna tur a awm dawn lo, Pathianin chakna min pe anga Lalpa nen chuan engkim ka ti thei dawn a ni tih kha ka puang duh a ni. Chu chu tun hunah hian ru hnam zinga tu pawh vote nei thei chin apiang pitar putar ih Mizo ṭawng thiam lo te pawhin inhrilh darh anga in hnam ṭawngin in sawi anga ih in hnam zingah hian hnam sawm leh pahnih in awm a, chung hnam sawm pahnih te zingah chuan hnam pakhat hi in hmu chhuak zo tawh lova chu hnam in hmuh chhuak zawh loh chu In in hnam tawngin nang nin in hria anga, Mizo tawng chuan zungbun tihna a ni. Chuvangin tunhunah hian ka symbol chu zungbun a ni a. He zungbun ka hmansan pawh hi Pu Zaichhuana Lalpa chhiahhlawh kha Pathianin inlar neihna hmuh tir a, Fapa tlanbo haw lehna, zungbun tha ber rawn la ula ka bun tir ang a tih hmang khan hmuh tir a ni a, chu chu in hnam tana in hnam bo pakhat in zawn hmuhna tur leh in hnam nihna dik tak identity puang chhuaktu tur atana Pathian lo ruat a ni tih kha vawinia ka puang duh bawk a ni. Chutiang chuan ring hlel la u la hlau suh u, engtik nia maw chuan kan ram hi i House of Israel, India ram atanga independent kan la hmu dawn a ni, mahse chu a hmuhna tur kalkawng chu a thui em em a, A kual em em dawn a, chumi ni vang chuan Mizo hnam luh lul tak mai, hnam chapau tak mai hi Lalpan hremna a rawn pe dawn a, hmun thum a then a hmun hnih hi Zofa te an boral dawn a ni, an la thi dawn a ni, eng hmangin nge an thih dawn kan tih chuan hun thim kan hmatawn dawn a ni. Chutah chuan Bru hnam te in boral lohna tur leh Chhan hi mai in awmna turin in hnam zawng zawng in inhrilh darh anga i ni. Vawiinian hun tam kan nei tawh lova, mihring hun chhiarah chuan kar khat chauh a nih tawh avangin he kan hun hlu tak mai hi zual ko chak tak in tir a, thahnem ngai taka tirtu tur Lalpa Pathianin a zawng che u ni. In zingah tute nge lo chhuak thei dawn ka hre lova, nangmahniah khan han inngeih tawh ula, in zingah mi chak Lalpa tana mi huaisen mi chak in chhuah a ngai a ni. In hnam zawng zawng vawt nei tawh phawt, a pui a pang a tar Eng pawh ni sela vote nei thawh thei tawh phawt chuan i in hnam bo, in zawn mek zung bun chhinchhiatna khan vote in lo thlak vek anga, chutichuan Lalpa Pathianin a min hriattir angin i mla dinhmunah ka ding anga Assembly hmasa berah chuanin Bru hnamte identity in nihna dik tak hi ka puang chhuak dawn a ni ti kha ka sawi dun ni e.